איך חזר נאכאמאל א ווארט וואס מוהרא ש טוט אייביג חזר'ן ביי יעדע חתונה כלה ביי יעדע שבע ברכות, ס'איז זייער וויכטיג פאר אינגעלייט צו וויסן, שטייט אין פסוק אין פרשת בראשית אל כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, בפרט ס'דא פרישע חתנים גייען יעצט חתונה האבן, א מענטש האט חתונה דארף ער אפלאזן זיין טאטע און מאמע, ודבק באשתו, זיך באהעפטן צו זיין ווייב והיו לבשר אחד, פלעגט מהרש זיך שטעלן יעדע מאל ביי שבע ברכות, אדער ס'איז געווען א חתן כלה איז אריינגעקומען, פלעגט מהרש פרעגן די קשיא, ווי קען די תורה זאגן א מענטש זאל אפלאזן זיין טאטע און זיין מאמע, בשעת ס'איז דא א מצוות עשה און עשרת הדיברות כבד את אביך ואת אמך, זיי מכבד דיין טאטע און מאמע למען יאריכון ימיך, וואס הייסט על כן יעזב אדם את את אביו ואמו, א מענטש זאל אפלאזן טאטע און מאמע? פארקערט, יעצט נאך די חתונה וואס הייסט מ'דארף מכבד זיין טאטע און מאמע? פלעגט מהרש זאגן פאר אלע אינגעלייט, פאר אלע קאפלס. חס ושלום אפלאזן טאטע מאמע, פארקערט, ס'איז דא א מצוה עס עסען די רייז אויף יקבע את אביך ואת אמך, א אינגערמאן האט חתונה געהאט דארף ער קאלן, מען מוז אהיים קאלן, מען מוז קאלן טאטע מאמע, צו יעדן טאג, צו איינמאל אין צוויי טעג, צו איינמאל אין דריי טעג, לכל הפחות איינמאל א וואך, מען מוז רופן עלטערן. בפרט היינטיגע טעג וואס איז נאך גרינגער, שוואכע מוחות האט מען גרינגער געמאכט פאר די עולם, מען קען טעקסטן, מען דארף אפילו נישט רעדן קיין לאנגע שמועסן, מען שיקט א טעקסט מעסעדזש פאר די טאטע, פאר די מאמע, וואס טוט זיך, וויאזוי גייט עס, דיין טאג, וואס טוט, נישט מען האט זיך אפ, מען האט חתונה געהאט, אפגעטאנצן, אונז קען מען צאנז, גענדיגט, פארקערט, ס'איז קיין מצוות עשה די רייסע קאווע די סביחה ווען ס'מעכל, מען דארף אהיים רופן, אויב איינער וואוינט אין די זעלבע שטאט פון טאטע מאמע גייט מען ארויף. מען מאכט א וויזיט, אויב איז עס שווער די מצב צו גיין וויזיטן ווייל זיי קריטיקירן כסדר און זיי שרייען, האסטו שוין גענוג שכל צו טראכטן פונקטליך ווען ס'איז א גוטע צייט צו גיין און מ'וועט זאגן אז מ'קען שוין נישט, מ'דארף שוין גיין, ס'איז שפעט, דארפסט דיך נישט גיין אויף א צייט וואס מ'וועט דיך הייסן זיצן דארט א גאנצן טאג און מ'וועט דיך קענען קריטיקירן. יעדער מענטש קען זיך אליינס גוט אויסרעכענען א צייט וואס ער קען ארויפגיין, זיין פאר אפאר מינוט, זאגן העלאו פאר טאטע, העלאו פאר די מאמע, די זעלבע זאך א פרוי דארף אהיימרופן איר טאטע און מאמע, מען גייט בפרט אנפאנג ווען מען האט נאך נישט קיין קינדער און און ס'איז נאך גרינגער און מען האט נישט וואס צו טון ס'איז נישט אזוי מען איז נישט אזוי פארנומען גייט מען העלפן א טאטע און מאמע דאס איז נישט נישט דאס קומט די פסוק און זאגן אל כן יעזוב איש את אביו ואת אמו אפלאזן טאטע און מאמע פארקערט פון יעצט און ווייטער וועל איך מכבד זיין טאטע און מאמע. נאר וואס דען, ס'קומט צו זאגן, מיש נישט אריין דיינע עלטערן אין דיין לעבן, דאס איז א יסוד אין שלום בית, ווער ס'האט חתונה מיט דעם יסוד, ער קען מצליח זיין, און ווער נישט, קען זיך זייער אפבריען, אזוי ווי צענדליגע צענדליגע קאפלס בריען זיך אפ כסדר פון נאך די חתונה, בדרך כלל, א בחור קומט פון איין שטוב, א מיידל קומט פון א צווייטן שטוב, פון צוויי וועלטן קומט מען, נישט איין מענטש, ס'איז צוויי מענטשן פון צוויי פעמיליס. דאס מאכט מיך נערוועז, דאס מאכט זיך נערוועז. ביי אונז טוט מען אזוי, ביי אונז טוט מען אזוי. ביי אונז איז דאס ממש פון די שלש חמירות, ביי אונז איז עס א מנהג. ביי אונז איז דאס ממש פון די שבע מצוות, און ביי אונז איז. און מען קומט זיך צוזאם און מען דארף יעצט אנהייבן בויען א לעבן. און דער אינגערמאן טוט עפעס וואס ער האט געזען ביי זיין טאטע. און די ווייב קוקט אים אן ממש אויף ווי אבי רחמנא לצלן, ביסט דאך ממש א שייגעץ! און ער קוקט איר אן. די ערשטע יסוד איז, מען מישט נישט אריין קיין עלטערן. עלטערן דארף מען נאר זאגן, מאמע ס'איז גוט, שקויעך פאר מיין שידוך, מאמע טאטע שקויעך, שקויעך, איך דאנק דיק פאר מיין שידוך, ס'איז גוט, זיי זאלן האבן נחת. דו דארפסט העלפ, דו פילסט אז דו קענסט דיך נישט אליינס שטעלן אויף די פיס, ס'איז א אנפאנג, א אינגערמאן האט חתונה, גייט נישט אזוי ווי ער טראכט אלס חתן, ס'גייט, מען דארף ארבעטן אנפאנג, זיך קענען צוגעוויינען צו אירע זאכן, און מען זאל זיך קענען צוגעוואוינען צו זיינע זאכן, מען זאל קענען זיך ליב האבן, מען זאל קענען אנגיין, מען דארף ארבעטן אויף דעם, איך זאג עס פאר אלע חתנים, מען דארף ארבעטן, ס'גייט נישט, דו האסט דאך אויך שגיונות, ניין איך גיי נישט אויס אלץ, די מאמע גייט מיך אויף די נערוון, און זי איז דאך אויך א מענטש, און זי קוקט דיך אן ווי דו ביסט אראפגעקומען פון עולם התוהו, דו קוקסט איר אן פון עולם האצילות, זי קוקט דיך אן פון עולם התוהו, נו, יעדער איינער קוקט דאך אן דעם צווייטן אינטערסאנט. יא דו ווייסט, דו קוקט דיך אן ביסט א ווילדער מענטש, דארף מען זיך אויסארבעטן, נישט אריינמישן די עלטערן, נעם א חבר, גיי צו איינער זאל דיר העלפן, פרעג אים א עצה, וואס טוט מען דא, ס'גייט נישט, ס'שטימט נישט, נישט עלטערן, עלטערן עלן זיך עלן דיר צערייסן די שידוך, ווייל עלטערן עלן זיך אייביג אננעמען פאר די קינד, עלטערן ווילן אייביג די קינד, דארף מען זייער אכטונג געבן, ס'קומט מען האט חתונה, דאס איז שנה ראשונה, ס'איז שנה שניה, ס'איז שנה שלישית, ס'איז שנה רביעית, און ס'איז שנה.

און כל שכן וכל שכן אין געמיינדע דארף אכטונג געבן אויף שווער און שוויגער, כבד את אביך ואת אמך, זאגט דער שלחן ערוך אז א מענטש האט חתונה באקומט ער נאך א טאטע און נאך א מאמע, א שווער און שוויגער איז טאטע מאמע, טאטע מאמע, שטייט א פסוק אז אז דוד המלך האט גערופן זיין שווער טאטע, גערופן שאול טאטע, זאגט ער נישט, שטייט אין קיצור שלחן ערוך, מען רופט א שווער רופט מען טאטע.